שטייט קדושים תהי' כי קדוש אני, מדרש יכול כמוני, תלמיד לא יאמר כי קדוש אני, קדישותי' למעלה מקדישתכם. פשט די תורה איז דא קדושה די זיין הייליג כי קדוש אני דאס מיינט יכול אז די וויל מיינע כמוני קען זיין הייליג ווי איך ניין דער לומר כי קדוש אני קדישותי למעלה ווי איך בין העכער פון אים קדישה זאגט די הייליגע ריזשענער מורא'דיגע דיבורים זאגט די ריזשענער אז מען זאגט די פסוק די מדרש בנחיצה קדושים תהי' ער זאל זיין הייליג יכול כמוני עטס קען זיין הייליג אזוי ווי איך א איד האט דאך הייליג כלים מקיימים על כן אז זיין הייליג. ווי דער אייבערשטער, אבער פארט אן ווען זעט זיך עס נישט אזוי, עס ווענדט זיך אין דיר אליין וויאזוי. תלמוד לומר, לערן זיך אויס צו זאגן קדוש אני, דו זאלסט האלטן פון זיך, זיי נישט ביי זיך אזוי צוקלאפט, דו האסט א חלק אין קדוש אני, זאלסטו וויסן קדושתי למעלה, מיין קדושה ווערט נסעלה מקדושתכם, פון ענקער קדושה, אזוי שטייט אין זוהר הקדוש, מים דקופות יצר הרע, ווען צו ווער ס'איז זוכה און ער בייגט אים זיינע יצר הרע איז תענוג כקורא לעילה, הייבט ער אויף כביכול דעם כבוד השכינה דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער ווערט נסעלה. איי די איד זאג וואס קען איך שוין טון, כ'בין דאך אלס איך ווייס דאך ווי איך בין פארשמירט, מען ווייסט זייער גוט אז חלילה א קינד וואס איז נישט געזונט, א קינד וואס איז חלילה אין שפיטאל, ווערט ער מער מחובר צו די עלטערן, זיי ווערן מער מחובר צו אים, א חלילה א מענטש איז א חולה נפש, חלילה די נשמה איז נישט געזונט, וואס מער ער רירט זיך, וואס מער איז ער מער מחובר צום אייבערשטן, דער אייבערשטער זעט זיין צער, דער אייבערשטער ווייסט, שייין דער יוצר פון פרשת פרו שטייט דארטן. די תרתי מים לטעמי תורם באומר קדוש, ס'איז דא הייליג ווארט פון צדיקים, די תרתי מים מטהר זיין א טמא'נע מענטש, און לטעמי תורם איז ווערן חלילה פון א טהור מענטש ווערן צוריק טמא, עס ווענדט זיך אין איין זאך, צו זאגסטו איך בין הייליג צו נישט, באומר קדוש האלסטו פון זיך, באומר קדוש איז דיין לתרתי מים, טאמער זאגסטו נישט דעם אמיר באומר קדוש האלסטו נישט ביסטו קנאפ ביי זיך, איז חלילה זאל דיר אייבישטער אפהיטן. א מענטש וועט וויסן אזוי ווי ער ערוויטשט ווי דער יצר הרע וואטשט אויף אים, ער געט אויף אים אכטונג, ער זאל קוקן דא און דארט, א מענטש ווייסט ווער ווער זאגט מיין ראי' חשוב, זעסט אז עימיצער שטופט דיך יא צו קוקן, קענסטו דאך וויסן ווי אזוי דער אייבערשטער וויל זאלסט נישט קוקן, און א מענטש ווייסט אז ס'איז דורות, דורות קענען נהנה זיין פון זיין שמירת עיניים, דורות חלילה קענען ליידן אז מ'היט זיך נישט די אויגן, און מיט דעם וואס א איד היט זיך, יעדע מעשה וואס א איד טוט, איז ער זוכה א טובה, לוי' לדורות, צום עצם הענין וראי' וראו וואס שטייט שפעטער, מלך ביפת איך זען אייך, וואס מיינט דער מלך ביפת איך זען אייך? ער איז זוכה צו מלכות, זיינע קינדער זענען זוכה צו מלכות, ער איז זוכה צו וועט צו יוסף איר המשביר, ער איז זוכה צו א שפע, מען אלע זוכה דאן זיך צו היטן, האבן הייליגע לעכטיגע אויגן, און זוכה זיין צו די בקבץ איך זען אוי נייני, קיין ביין איך משיב השם ציון. מי שיש לו ימים של עיון, אם אולי שמחתו מעיק.